Insellmilkom, l-Eċċellenza Tagħha l-President ta' Malta talbitna biex niskużawha llejla minħabba li tinsab indisposta. Mill-bieraħ sal-lum ukoll inqalgħu numru ta' ċirkustanzi oħrajn u l-programm li għandkom kellna nagħmlu xi ftit emendi, però l-PowerPoint li se jkollna hawnhekk hija preċiża insomma kif se jseħħu l-affarijiet llejla. Mistednin distinti, kollegi fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, Sinjuri. Huwa l-pjaċir tiegħi li nilqagħkom magħna għal din iċ-ċerimonja sabiħa tal-lejla fejn se nagħtu ġieħ l-Akkademja tal-Malti. Ippermettuli nirringrazzja wkoll lill-Eċċellenza Tagħha li żammet it-tradizzjoni sabiħa tal-Presidenza li sena wara sena ġieħ l-Akkademja isir fil-Palazz, post imdawwar bl-istorja u li fih seħħew ukoll numru ta' ġrajjiet importanti nazzjonali. Illum huwa Jum l-Akkademja tal-Malti, imma għalija sa ċertu punt ukoll illum huwa Jum il-Maltin kollha, għaliex l-ilsien tagħna, l-insien nazzjonali huwa element importanti u ewlieni fit-tiswir tal-passaport tal-identità tagħna. Il-Malti jiddeċiedi aħna min aħna. Il-Malti għamilna dak li aħna, Maltin. Maltin bl-għerf u bin-nuqqasijiet tagħna. Il-Malti hu ommna u missierna. Il-Malti l-antenati tagħna. Imma l-Malti huwa wkoll il-preżent tagħna. Il-Malti huwa wkoll il-futur tagħna. Diżgrazzjatament, il-Malti kellu jgħaddi wkoll minn turbulenzi sħaħ. Mhux dejjem kien milqugħ, mhux dejjem kien ma' ta' ġewwa. Għall-kuntlarju, sab Maltin stess li mhux biss sawtuh u żebilħuh, imma saħanħrista ppreferew ilsien li mhux tagħhom. Il-Malti kellu sfida, dik li jsalva bejn l-ilsien ta' Dante u l-ilsien ta' Shakespeare. Ilsien Dun Karm jgħidilna ta' omm li kienet taħkimna u ilsien ta' omm li kienet il-ġara tagħna mimlija kultura. Imma l-Malti deher ilsien għeri li lanqas alfabett ma kellu, imma li xorta kien jinkiteb b'tant entużjażmu u żelu. Imma l-Malti mhux biss twarrab u tawh bis-sieq, xlewh li hu inferjuri u tajjeb biss għal roqgħa żgħira ta' nies. Il-Malti kien tajjeb biss għal-litterati, għall-baxxi, għall-injoranti, għas-sefturi, għall-bħaħan tar-raħal qalu u għal dawk tal-kċina. Inferjorità fl-aqwa tagħha. Imma grazzi għall-ħaddiema ħawtiela, il-Malti seta' jsib saqajh, U mbagħad kellu wkoll l-alfabett u grammatika kif jinkiteb. U hawn l-Akkademja tat kontribut kbir li ċċelebrajnieh ftit tax-xhur ilu. Hekk inqatgħu l-inċertezzi. It-tarbija minn ċelloli tlaħħmet u tat il-frott. Frott bnin u tajjeb. Imma frott li jaf jitħassar u jħassar. Ma rridx ninsitema' pessimist, imma llum inħoss li xi ftit jew wisq erġajna lura għall-mentalità tal-kċina. Reġgħu telgħu l-ħitan. Reġgħet rebħitna l-indifferenza. Intlaqna mal-kurrent. Imma rrid nemmen li l-kċina hija wkoll post sabiħ fejn tiltaqa' l-familja, fejn targumenta, fejn issib soluzzjonijiet, anki jekk ma taqbilx. fejn issib ħodon li dejjem lest għalik u dejjem lest li jilqgħek. U l-istess il-Malti għandu bżonn id-duwa biex ikompli jissaħħaħ. Ma nistgħux nikkunslaw biss bil-pass enormi li l-Malti intuża meta jintuża fl-Unjoni Ewropea. Dik kienet rebħa kbira u hemmhekk ukoll hemm x'nindirizzaw. Il-Malti llum jeħtieġ ċekkjatur. Il-Malti jeħtieġ preżenza teknoloġika fuq il-laptops tagħna fil-logħob tat-tfal u l-esperimenti virtwali li jinħadmu kuljum. Il-Malti neħtiġuh kuljum kullimkien, fl-iskejjel, inklużi ċ-childcares fejn ir-responsabilità hija kbira u wisq nibża' mhix tittieħed kif jixraq. L-Akkademja bla dubju m'għandha xejn kontra l-bilingwiżmu jew il-multikulturaliżmu. Il-Malti rriduh f'kull livell fis-servizz tal-gvernijiet tagħna. Il-Malti m'għandux jibqa' vers jew tnejn f'manifest politiku. Il-Malti rriduh fl-isptarijiet. Irriduh fid-djar tal-anzjani. Irriduh fil-banet, fil-banek. Irriduh fil-ħwienet. Irriduh fir-restoranti, kullimkien. Il-Malti rriduh fuq ir-radju u t-televiżjoni u rridu l-kwalità Għax mhux kull min jiftaħ ħalqu diżgrazzjatament jaf juża l-lingwa. Dari l-lingwa u t-tħaddim tagħha kien prijorità għal min ried jidħol fix-xandir. Il-Malti rriduh fil-knejjes tagħna jew f'postijiet oħra ta' kult u qima. Il-Malti jrid vot ikbar finanzjarju ħalli jidħol fil-libreriji. Il-Malti iva għandu bżonn sussidji fuq il-karta biex ikollna aktar pubblikazzjonijiet Maltin. Il-Malti jrid ikollu vot finanzjarju għalih u insaħħu dawk l-istrutturi preżenti u jiġu impjegati ħafna iktar ħaddiema li hemm bżonn biex dawn l-istrutturi jiffunzjonaw tabilħaqq. Kollox ma' kollox u fuq kollox irridu politika lingwistika għall-Malti. Dan mhux kapriċċ, Sinjuri. Għax il-Malti postu kullimkien u mhux għax hi privileġġat. Imma għaliex il-Malti huwa tagħna? Għax qabel xejn il-Malti huwa aħna. Għax qabel xejn il-Malti hu wliedna. Il-Malti l-għada tagħna. U ma nistgħux nużaw iktar il-barranin bħala skuża jew paraventu. Faċli taqa' fuq l-Ingliż. Hija skuża li l-Ingliż kulħadd jafu u li nitgħallmuh mill-iskola. Huwa skuża li l-Ingliż huwa ankrat fil-Kostituzzjoni. U hawnhekk ippermettuli anki nfaħħar lil dawk il-barranin li qed jieħdu pass li jitgħallmu l-ilsien tagħna u nfaħħar lil min qed jgħallimhom. L-ilsien jeħtieġ il-bsaten biex isostnuh imma ma jeħtieġx bsaten fir-roti. U llejla iltqajna biex niċċelebraw persuna li dan fehmitu u wettqitu mingħajr ma stenniet xejn lura. Dawk huma l-vera ħaddiema tal-Malti. Din is-sena ġieh l-Akkademja tal-Malti se negħtuh lis-Sur Charles Coleiro wara li waslu n-nomini tagħkom u tal-membri u ġew diskussi.

u l-kultura jaslu u jisfidaw il-ħitan u l-indifferenza. Charles ħadem mill-kċina u wera setgħat l-ilsien Malti. Mhux se ngħid iktar dwar dan u dwar Charles għaliex illejla se nisimgħu bla dubju ħafna dwar il-lista twila ta' meriti ta' Charles. Awguri Charles u grazzi. Malta bla dubju ta' xejn midjuna miegħek. Nirringrazzjakom.
L-għannej poeta ieħor. Jekk il-poeta jikxef moħbet qalbu fil-kitba u l-vrus tal-isbaħ poeżija, Miegħu isemma' leħnu l-għannej tagħna għax bħalu l-lehma jħoss tal-melodija. Qawwija r-rieda tal-għannej fil-beraħ bi kliem meqjus mill-qalb imqiegħed f'fommu. U jekk ma tgħallimx jikteb fi tfulitu, xorta poeta twieled minn ġo fommu. Mal-kordi u l-prejjem minsuġin b'tant ħlewwa, B'ħeffa ta' jdejh imħarrġa b'sengħa u ħila, tismagħha mal-kitarri tad-daqqaqa l-għanja ta' ġensna mżewġa mat-taqbila. Din biss Maltija. Din hija għanjietna. Tagħrafna minn kulħadd għax baqgħet magħna. Il-kant u d-daqq tal-barranin f'pajjiżna jidħlu mistiedna għandna fid-djar tagħna. Sakemm minn ruħ l-għannej il-kliem le jinxef u leħnu jibqa' jwassal l-għana tiegħu. Jistagħna b'ħiltu lsien din art twelidna, imsaħħa b'demm il-Malti jiġri miegħu. Dan hu wirt ieħor, folklor bla mittiefes li smajna sa min-nieqa tat-trobbija. Hu għajb jekk tbarri lil min hu ta' ġewwa. Ħażin jekk ma tagħrfux ja Malti ħija. sal-artijiet fil-qrib jew imbegħdin jagħtina identità bħala Maltin.

Għadda tfulitu fir-Rabat Għawdex fejn attenda l-iskola primarja. Għamel il-praċett u l-griżma bit-tagħlim li rċieva mill-ewwel mużew li fetaħ ir-Rabat. Fil-Bażilika ta' San Ġorġ ingħaqad mal-kor tat-tfal Abbatini li kienu jagħtu servizz fil-knisja u f'parroċċi oħra fil-festi ta' Għawdex. Wara l-gwerra, il-familja rritornat Malta, l-ewwel il-Mellieħa u mbagħad marru jqogħdu l-belt għax missieru kien jaħdem bħala spiżjar fl-Isptar Ċentrali. Ta' sittax-il sena, daħal is-seminarju bi preparazzjoni għall-vokazzjoni li ħass li kellu. Mis-Seminarju ta' Malta, mar is-Seminarju t'Għawdex, billi fl-1949 kien għadu kemm fetaħ l-Oratorju tas-Sależjani fir-Rabat. L-ewwel direttur tas-Sależjani f'Għawdex kien Dun Alwiġ Mizzi. Grazzi li ħeġġu biex ikompli l-istudji biex isir saċerdot Salesjan. Meta wasal fi tmiem il-kors tas-seminarju, intbagħat ikompli l-istudji tiegħu fil-Kulleġġ tal-Casa Madre tas-Salesjani f'Turin, imma minħabba ċ-ċirkustanzi u saħħtu kellu jirritorna Malta. Il-familja kienet toqgħod il-belt qrib il-kunvent tal-Agostinjani u Ħaj Ruħ isalva l-vokazzjoni tiegħu billi jkompli n-novizzjat tiegħu magħhom iżda minħabba raġunijiet ta' saħħa ma setax ikompli. Fl-1951 il-familja tiegħu emigrat lejn l-Ingilterra. Iżda l-imħabba tiegħu għal pajjiżu ġabitu lura lejn Malta. Għalhekk, kompla l-istudji tiegħu privatament li wassluh għall-General Certificate of Education. Fl-1959 huwa laħaq għalliem fl-iskejjel primarji tal-Gvern. Kien żmien meta fetħu l-applikazzjonijiet għal scriptwriter mad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Minn żgħożitu kien diġà beda jikteb l-ittri fil-gazzetti favur l-ilsien Malti, il-kultura u l-identità Maltija. Mhux l-ewwel darba li xi ittra tiegħu qanqlet sensiela ta' korrispondenzi fil-gazzetti. Fl-1953 huwa kiteb ittra fit-Times of Malta fejn wera d-dispjaċir tiegħu li, ġimagħtejn qabel, Il-bnadar tan-Navy u tan-NATO damu erbat ijiem sħaħ mezzasta wara l-mewt t'omm ir-Reġorġ Sitta, ir-Reġina Mary of Teck. Filwaqt li fil-Ġimgħa l-Kbira ħallew il-bnadar full-mast. Il-ħsieb ta' Charles ma kienx l-importanza tal-bnadar fihom infushom iżda n-nuqqas ta' rispett u konsiderazzjoni għall-kultura u l-identità Maltija. Bosta ittri segwew fil-gazzetta. Tant li l-editur tat-Times of Malta, Thomas Hadley, bagħat għal Charles Coleiro biex jindaga jekk xi ħadd kienx qabbdu u nqeda bih biex jikteb dik l-ittra. Sadattant, twaqqaf il-Malta Government Tourist Board biex il-gżejjer Maltin isiru attrazzjoni turistika. Il-korrispondenzi u ħidmiet oħra ta' Charles Coleiro b'risq l-ilsien Malti u l-identità Maltija fil-gazzetti ewlenin, wasslu lill-awtoritajiet għat-turiżmu Malti biex fl-1964 jistednuh jagħti sehmu bħala Information Officer fil-Bord tat-Turiżmu li kien għadu kemm twaqqaf. Kellu fi ħsiebu l-pubbliċità u l-promozzjoni ta' Malta fil-pajjiżi qrib, iżda l-aktar fl-Ingilterra. Id-dmir tiegħu kien li jingħaqad mad-diriġenti tal-Bord li jżuru dawn il-pajjiżi biex jirriklamaw il-gżejjer tagħna waqt serati ta' promozzjoni għal pajjiżna. Charles kien jipprovdi intervalli biex il-mistednin jaraw u jisimgħu aspetti tradizzjonali u folkloristiċi tal-gżejjer Maltin, fosthom il-grupp taż-żfin u koreografija Viva Malta u l-grupp Greenfields. F'okkażjoni oħra, stiednu lil wieħed mill-għannejja ewlenin, Mikiel Abela l-Bambinu, li flimkien mal-kitarristi dewwaq il-kelma Maltija, bit-traduzzjoni li kien jagħmel Charles wara l-interventi. F'okkażjoni oħra eqreb lejna, fejn tlaqqu diversi esponenti tal-folklor mill-pajjiżi tal-Mediterran, Charles ħa miegħu f'Pariġi grupp ta' kitarristi u għannejja magħrufa, fosthom lil Franz Baldacchino l-Budaj. Il-programm u s-sehem ta' Malta tant għoġob lill-uffiċjali Franċiżi li żammew id-delegazzjoni Maltija lejl ieħor f'Pariġi, spejjeż tal-Gvern Franċiż, biex ikunu jistgħu jirrekordjaw u joħorġu l-ewwel diska kompatta ta' għana bil-Malti. Fl-1982 kellu l-okkażjoni li jqatta' sentejn fl-Awstralja fejn kien impjegat mal-Maltese Herald bħala assistent editur u beda l-paġna letterarja bil-Malti fil-gazzetta. Kien ukoll impjegat mal-istazzjon etniku SBS fejn kien ixandar programm dwar tradizzjonijiet, festi u għana Malti għall-Maltin ta' New South Wales. Qabel ma beda jgħallem fl-iskejjel tal-Gvern, Charles Coleiro għamel żmien jgħallem il-Malti fl-iskola sekondarja tal-Kulleġġ Stella Maris. Il-Malti minn dejjem kien għal qalbu. ta' erbatax-il sena kien diġà jieħu sehem fil-programm letterarju tar-Rediffusion li kien itella' l-moviment tal-Malti u li kien immexxi minn Kelinu Vella Haber. Kien ukoll attiv fl-Għaqda Kittieba Żgħażagħ immexxija minn Peter Caruana kif ukoll fl-Għaqda Letterarja Maltija li dak iż-żmien kienet titmexxa minn John C. Friggieri. Matul is-snin huwa ta sehmu f'dawn l-għaqdiet kemm f'kumitati kif ukoll fi programmi oħra tar-Rediffusion.
Periodu Xulxin jippreżenta L-Ġnejna Maltija, xandiera ta' proża u poeżija wasla lilkom mill-Għaqda Letterarja Maltija. Fix-xandiera tal-lejla, għandna l-pjaċir inlaqqgħukom max-xogħlijiet letterarji ta' wieħed mill-membri ħabrieka tagħna. Int taf min jiena jien, iżda lil wiċċi int ma tafux. Jien nafek u lil wiċċek ukoll. Int bħali. Imxejt fit-triq u l-kelma giddieba smajtha tiġri wrajk. Dan tafu, u iżjed ukoll. Iżda ma tafx li darba l-għajnejn u l-qalb li salbu lilek miegħi xlew nagħtihim fuq artar Alla. Il-għala? Għiduli inti, jiena ma nafux. Dak kien il-leħen tal-poeta żagħżugħ Oliver Friggieri illi fissilna l-ħsibiet tiegħu fil-poeżija Sigriet ieħor. Minn dejjem kien il-ħsieb ta' l-għaqda tagħna li waqt li tagħmel il-kuraġġ li kittieba ġodda, Tħobbilhom ġieħ għas-sehem li qegħdin jagħtu lil-letteratura tagħna. Dan id-demm ġdid jagħtina x'nifhmu illi l-kitba bil-Malti għad tissaħħaħ aktar u taqbad għeruq qawwija f'kull qasam tas-soċjetà. Kif għamilna fl-imgħoddi, illum ukoll stedinna lil wieħed minn dawn il-kittieba, membru tagħna kif għadni kemm għedt, biex jingħaqad magħna fil-programm illi ħejjejnielu. Ora minn Friġġieri twieled il-Furjana ftit inqas minn 20 sena ilu u tgħallem fl-iskola primarja tal-istess subborg u wara fis-Seminarju Minuri. Fl-1964, wara li ħa ċ-Ċertifikat Ġenerali tal-Edukazzjoni u l-ieħor tal-Matrikola, kompla t-tagħlim tiegħu fis-Seminarju fejn għadu sal-lum.
Kittieba bħal Karmenu Vassallo kienu ħajruh jidħol fl-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti fiż-żmien meta l-Professur Ġużè Galea kien il-President. Kien hemm min tħasseb li Charles kien għadu ta' età żgħira iżda waqt laqgħa ġenerali, b'votazzjoni kważi unanima, mhux biss daħluh membru fl-Għaqda iżda fl-istess laqgħa ġenerali ħatruh bħala membru tal-Kumitat sabiex ikun hemm demm żagħżugħ. Maż-żmien, huwa ngħata karigi ta' Segretarju kif ukoll ta' Uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi. Xi żgħażagħ derilhom li kellha titwaqqaf għaqda li tixpruna moviment li jħaddan u jxerred ilsien pajjiżna aktar fil-beraħ b'serati u laqgħat letterarji u patrijottiċi mżewqa b'mużika Maltija biex tixbet lin-nies. Fl-ewwel laqgħa tal-Moviment Qawmien Letterarju li kienet saret f'Ħaż-Żebbuġ, Charles inħatar l-ewwel President. Kienu jsiru attivitajiet fejn jkunu mistiedna beat groups u baned kontemporanji li ħarġu kanzunetti popolari bħal Viva Malta. Hekk bdiet sensiela ta' laqgħat mal-poplu fosthom fil-Katakombi ta' San Pawl, fuq l-Għolja tas-Salib u fil-Palazz tal-Gran Mastru fl-Imdina. Fil-kampanja Ilsien Malti li kien organizza l-Moviment Qawmien Letterarju, Minbarra bosta laqgħat fil-beraħ għall-poplu, kien organizza petizzjoni li kienu ffirmawha bosta Maltin li kienu jgħożżu l-ilsien Malti. Il-Moviment Qawmien Letterarju ħareġ kartelluni b'għajtiet bħal L-ilsien Malti tagħna lkoll! li kienu indirizzati wkoll lejn ċertu skejjel li ma kinux jgħallmu l-Malti. Lejl minnhom, waqt li Charles Coleiro u l-poeta Mario Azzopardi kienu qed iwaħħlu l-kartelluni mal-ħitan tal-loġoġ tal-Furjana, ġie fuqhom spettur tal-pulizija li ordna l-arrest ta' Charles. Charles Coleiro beda wkoll l-ewwel sensiela Il-Malti bit-Telefon fuq l-istazzjon nazzjonali Radju Malta ma' Dr. George Mifsud Kirkop, u mbagħad kompla b'sensiela oħra fuq artikej bl-isem Kellimni bil-Malti li kellu bħala mistieden ewlieni l-Professur Manwel Mifsud.
Isemmu l-insemmija kollha dak li jsegwu din is-sensiela kwadretti u kif wieħed jaf jsegwi s-sensiela dejjem poġġu fi kwadru jew kwadrett il-ħajja Maltija kif bil-ferat kollha li joħorġu minnha, l-identità tagħna bħala poplu, naturalment il-folklor ukoll, u llum ħa mmissu l-iktar suġġett li hu għal qalbi però ma jfissirx li hu biss, il għaliex aħna bħala Maltin għandna l-grazzja biex ngħidu hekk li għandna l-ilsien nazzjonali tagħna, l-ilsien Malti. U l-ilsien Malti jagħmel parti minn din is-sensiela. Għaliex, kif għadna dejjem, nieħdu dejjem aspetti li jmissu lilna l-Maltin bħala poplu.
Meta kien għadu s-seminarju, kien diġà jħossu miġbud għall-poeżija. Il-poeta Karmenu Vassallo kompla nkoraġġih għall-kitba, filwaqt li l-Professur Patri Anastasio Cuschieri kien jara l-ewwel kitbiet u kien jgħinu jifhem xi tfisser il-kitba tal-poeżija. Karmenu Vassallo kien jgħinu wkoll biex jimmatura fil-kitba tal-poeżija u saħansitra rregalalu l-ktieb Il-Metrika Maltija. Charles Coleiro ħareġ żewġ kotba ta' poeżiji bl-isem ta' Mirja ta' Qalbi u Janus Miljard. Bosta poeżiji oħra dehru f'għadd ta' antoloġiji u ġurnali. Kiteb ukoll kanzunetti marbuta ma' tradizzjonjiet Maltin fosthom Ġejja d-Dgħajsa u Tgħidx Le Katrina li jinsabu f'żewġ long playing albums tal-Greenfields. Coleiro għandu għal qalbu wkoll il-qasam teatrali. Huwa ta sehmu f'bosta drammi fit-Teatru Manwel, fosthom bil-parti ta' David fil-Kerrejja ta' Ġużè Ketkuti u drammi oħra fuq it-televiżjoni fosthom Ħitan ta' Francis Ebejer. Kien ukoll wieħed mill-atturi fil-film Gaġġa imsejjes fuq ir-rumanz ta' Frans Sammut Il-Gaġġa. Huwa dejjem ippromwova l-ilsien Malti u dak li jagħmilna tassew Maltin. Kien pijunier b'sensiliet u programmi dwar tradizzjonijiet u folklor ta' pajjiżna fuq ir-radju u t-televiżjoni, fosthom Wirt Artna, Taħt Sema Malti, Dell il-Ħasira, u Mill-Pjazza sat-Tsuntier. Huwa pproduċa u ppreżenta wkoll l-ewwel sensiliet kemm ta' għana kif ukoll ta' festi fuq it-televiżjoni bħal Illejla Nannu u Wiċċek Wiċċ l-Anġli tas-Sema u anke Forċina.
Bdejna l-festa Maltija wkoll. Il-festa Maltija bdejtha jien fuq it-television fi żmien kienet tippreżenta miegħi Matilde Balzan. U konna mmorru il-ġurnata qabel, ġimgħa qabel niffilmja l-knisja, u mbagħad nagħtu intervisti, u mbagħad wara naturalment għadda żmien u programmi oħrajn fuq il-festi saru wkoll. Atmosfera tipika tal-festa Maltija llum ħa żabbar lejliet il-festa. fejn għandna l-qniepel idoqqu u ż-żewġ baned ta' Ħaż-Żabbar għaddejjin idoqqu l-marċi ferrieħa tagħhom. Imma darba minnhom meta kont nagħmel programmi fuq il-festa, il-festa titlaq tilha l-ingredjenti kollha li jagħmlu l-festa Maltija u minbarra t-tiżjin u l-knisja u l-isparar u l-marċijiet hemm il-logħob tan-nar. U jiena rrid immur f'ras il-għajn. U morna, niftakar, għażilt post, Sħallija, il-Kamra tan-Nar, tajt il-permess minn ċertu Mister Portelli li kien inkarrigat, għedtlu pereżempju tali ġurnata ġejjin biex niffilmjaw ġewwa, qalli innallat li ħa nippreparaw xogħol li jkun lest u taraw kif nagħmlu l-istoċċijiet u l-porvli kif inħaltu eċċetera. Meta morna, Meta ġibt il-kamera miegħi u tas-sound insomma. U għedtilhom sejrin Ħal-Lija, qaluli mela le, ħasbu li ħa niffilmjaw minn barra u ħa nidħlu ġewwa biex naraw kif jinħadem in-nar. Għamel ferneżija sħiħa ma rridux jidħlu għax mhux ma kinux inxurjati. Imbagħad kellu jiġi Mister Portelli jgħidilhom aħna ma se nagħmlu xejn, aħna kieku jkun hemm xi ħaġa mmorru aħna ħażin mhux intom ukoll. U provajt ipperswadejthom u dħalna. Dak iż-żmien ma kienx hawn. mowbajls u hekk u kompjuters, allura kont tisma' fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Kont tieħu l-kelma ħajja, sabiħa jew kerha mingħand in-nies. Kultant xi ħadd iċempillek ukoll mid-dar. Imma kienu jieħdu pjaċir, imma li kelli ħażin kien li meta kont immur f'raħal, għall-festa, ikun hemm xi ħadd mir-raħal ieħor li jgħidlu isma' l-festa tagħna mhux se tagħmilha. Dik waħda. Imma kont nieħu pjaċir nisma' l-kelma tagħhom għaliex kienu japprezzaw. Daħħalna propju dak li ma kienx isir qabel li l-marid u dak li ma jsir l-anzjani kienu jaraw il-festa għaddejja ħajja. L-iktar li ħadt pjaċir ukoll, Nippreżenta l-għana, l-għana Malti li kien għadu għad ma tfaċċax fuq it-televiżjoni. U l-kelma għana kienet forsi kelma żejda, ċerti nies li jbatu bil-klassijiet tan-nofs u ta' quddiem kienu jaraw l-għana bħala xi ħaġa baxxa. Biex inbella, biex ngħidlek hekk, l-għana Malti kemm hu sabiħ, ma kontx inġib l-għannejja fl-istudju, imma konna mmorru barra, Jekk ħa ngħandnu suġġett fuq il-ħut, per eżempju, Moru it is Rdi. Ħa naraw dawk ix-xeni kollha ħalli dak li jkun jieħu pjaċir jara li ma kienx jara qabel. U dak iż-żmien mbagħad konna naraw l-għana, ma kelli nies kelli għannejja kbar, tagħrif hi bħal Franz Baldacchino l-Budaj, forsi nsemmihom kollha l-Bambino, dawk kollha nies li daħlu hemmhekk u tajnihom risposta le l-għan huwa tagħna u għandna nikkoltivawh. Fl-2015, Charles Coleiro ngħata l-ġieħ għall-Qadi tar-Repubblika b'apprezzament għall-ħidma li wettaq b'risq lil Sin Malti u art twelidu. Fuq kollox, huwa dejjem ħadem biex jippromwovi u jqanqal imħabba u għożża għall-ilsien Malti. Għal pajjiżna u dak kollu li għamilna ulied din Malta tagħna.
L-Istat ħass li għandu jagħtini l-midalja għall-qadi tar-Repubblika għax din x'fiha. Id-disitura, it-tekst tagħha kien imħabba. Il-promozzjoni li għamilt permezz tax-xandir Fejn jidħol il-folklor u l-ilsien Malti. Għandi ħadt pjaċir. L-idea għadna ma sal-lum jam teħu pjaċir bija. Għax tinduna l-istat irrikonoxxa dak li provajna nagħmlu.

President tal-Akkademja, Membri tal-Kunsill tal-Akkademja, Sinjuri. Illum nagħtu ġieħ lil għalliem, poeta, xandar u fuq kollox riċerkatur profond li għal għexieren ta' snin ħares lejn il-kultura Maltija u lejn l-espressjoni popolari mhux bħala kurżità etnografika biss, imma bħala nifs ħaj ta' għarfien kollettiv li jgħammar fl-ilsien, fid-drawwiet u fil-memorja tal-Maltin, is-Sur Charles Coleiro. Huwa ta' unur kbir għalija li nitkellem dwar il-ħajja u l-ħidma tiegħu, li permezz ta' dedikazzjoni rigoruża, serjetà xjentifika u viżjoni kulturali profonda, ħadem bla għeda biex il-folklor Malti ma jidhirx bħala monument tal-passat, imma bħala wirt ħaj ta' għerf u esperjenza. Għerf li ma jinkisibx mill-ktieb, imma mid-drawwiet, mill-kelma mitkellma u mill-ħajja ta' kuljum ta' n-nies. Għerf li u hu jikber u jinbidel xorta waħda jibqa' jirrifletti l-karatteristiċi u r-ruħ tal-Maltin anzi jagħmel dan bi profondità miżjuda. Wieħed mill-aktar kontributi sostanzjali ta' Coleiro jibqa' x-xogħol tiegħu fuq l-għana Malti, forma artistika li hu dejjem ra bħala espressjoni awtentika tal-kelma, tal-ħsieb u tal-ispirtu popolari Malti. Permezz ta' diversi programmi li fihom inkluda l-għana u l-inizjattivi tiegħu bħal Żejt iż-Żejtun, mhux biss għollew il-valur tal-arti popolari imma tawha spazju ta' rispett u prestiġju fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Coleiro nissa l-imħabba ġdida f'dawk li forsi qatt ma kienu japprezzaw dan il-ġeneru kulturali. L-għan ewlieni ta' Coleiro baqa' dejjem li jidħol fil-qalba performattiva tal-għana u li jifhmu mill-perspettiva tal-għannej innifsu aktar milli minn dik ta' osservatur estern. Għalih l-għana ma setax jiġi analizzat biss bħala test letterarju jew struttura lingwistika iżda kellu jiġġarrab bħala esperjenza ħajja u komunikattiva. imnissla minn interazzjoni awtentika bejn il-bniedem u l-ambjent tiegħu. Biex jilħaq din il-fehma, Coleiro ħoloq ambjenti li jispiraw u jqanqlu l-ħila kreattiva tal-għannejja. Meta s-suġġett kien il-kampanja, kien jagħżel postijiet bħal Busquet, jekk il-baħar, kien jagħżel ampjenti bħal Wied iż-Żurrieq, sabiex il-kelma tgħix fl-istess spazju naturali li minnu tkun twieldet. Għalih, il-post mhuwiex dekor imma element attiv tal-proċess kreattiv, il-qafas li fih id-daqq tal-kitarri, il-lingwa u l-ħsieb jiltaqgħu. Coleiro hu riċerkatur attent u kreattiv, li dejjem żifen skont id-daqqa tal-għannejja Daħal fil-mumenti tal-improvvizzazzjoni, il-qalba operattiva tal-esperjenza folkloristika. Kif jistqarr Colleiro stess f'intervista li għamiltlu f'Ottubru li għadda, Annej taħsdu trid mhux tippreparah. Din l-istqarrija tixħet dawl fuq il-metodoloġija kollha tiegħu. Għalih il-folklor ma jistax jiġi osservat minn barra biss. Għandu jiġi megħjun, esperjenzat u miżmum ħaj fil-kuntest soċjali u emozzjonali li jnissel l-espressjoni popolari. F'dan is-sens, Coleiro mhuwiex biss xhud tal-kultura, iżda parteċipant attiv fid-dinamika tagħha. Jemmen li l-kultura ma tistax tiġi eżaminata biss bħallikieku kienet oġġett lest għall-istudju, iżda trid tiġi mgħejxa, mislufa, u maqsuma ma' min iħaddanha fil-ħajja ta' kuljum. Kif josserva l-folklorist Amerikan Alan Dundes, il-folklor huwa mera tal-kultura, jirrifletti dak li n-nies jaħsbu, iħossu u japprezzaw. Għal Coleiro, din il-mera tal-kultura mhijiex rifless statiku jew passiv, iżda mera ħajja li tirrifletti kull drawwa f'kull ġest u f'kull kelma tal-poplu. Fil-fehma tiegħu, il-folklor mhuwiex biss fdal tal-passat iżda għerf ħaj, proċess kontinwu li jkompli jissawwar fil-preżent u jfittex tifsira ġdida f'kull perjodu. Għalhekk, il-ħidma tiegħu ma kinitx immirata lejn il-ġbir jew l-arkivjar biss, iżda lejn il-qsim u l-komunikazzjoni bl-iskop li jberraħ il-kultura Maltija, iħalliha tinstema' lil hinn minn xtutna, sabiex kulturi oħra jaraw li Malta mhijiex biss art tax-xemx u l-baħar. Il-folklor għalih huwa xhieda ħajja tal-identità Maltija, rifless li jirrakkonta lill-poplu permezz tal-esperjenzi tiegħu stess. L-improvizzazzjoni, fil-prattika folkloristika ta' Coleiro, hija kemm prinċipju ta' ħsieb kif ukoll metodu ta' riċerka. mezz li permezz tiegħu l-kultura tiġi osservata fil-mument tat-twelid tagħha, mhux fil-mument tar-reġistrazzjoni. F'dan l-ispirtu, meta hu mexxa l-jieli tagħna spirtu pront, saħansitra ġieli inqeda b'raddiena bis-suġġetti li tiddawwar biex tieqaf fuq tema differenti kull darba, bħala strument ta' stimulazzjoni kreattiva għall-għannejja. F'dawk il-mumenti l-għannejja ma kinux jippreparaw minn qabel, kienu jħallu l-ispirazzjoni tiġi b'mod naturali mill-konfront immedjat bejn il-ħsieb u l-kelma, bejn il-preżenza u l-esperjenza. B'dan il-mod għaqqad ir-rigorżità tar-riċerka xjentifika mal-ħajja tal-folklor u ta lir-riċerka dimensjoni umana, dinamika u spontanja. Għalih il-folklor hu spazju ta' ħajja, esprezzjoni li tgħix f'kull kelma li tinstema' u tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-kontribut sostanzjali tiegħu għall-istudju u t-tixrid tal-festi Maltin, mhux biss permezz tal-ktieb tiegħu Il-Festi Tagħna, li jibqa' xogħol imprezzabbli ta' dokumentazzjoni u interpretazzjoni kulturali, iżda wkoll permezz tal-programmi li ddedika għal dan il-qasam. F'għajnejh il-festa mhijiex spettaklu jew riti repetittivi, iżda manifestazzjoni kollettiva tal-identità u tal-memorja komunitarja. Għalhekk, ma fittixx li jimla l-programmi tiegħu b'intervisti formali jew b'diskors akkademiku, iżda bil-kultura awtentika tal-festi kif iseħħu fil-verità tagħhom, it-tiżjin, il-banda li tgħaddi fit-triq, il-purċissjoni, id-djar, in-nies. Coleiro huwa riċerkatur li jħoss, jara u jisma'. Jgħix qabel ma janalizza. Daħal fi djar in-nies mhux bħala mistieden formali, iżda bħala wieħed minn fosthom biex jiġbor tradizzjonijiet, stejjer u esperjenzi direttament minn fomm il-komunità. Din il-prattika tixhed il-filosofija etnografika tiegħu. li l-għarfien veru ma jitwilidx mill-bogħod, iżda mill-kuntatt uman u mill-fiduċja li tinbena bejn min jirriċerka u min jagħti xiehda ħajja. Fi kliem Coleiro stess, fl-istess intervista li għamiltlu, Jekk taħsel tidħol f'kull karattru, in-nies ituk qalbhom. Din il-frażi ma tistax titqies bħala osservazzjoni biss. Hija dikjarazzjoni metodoloġika li tixħet dawl fuq il-mod kif Coleiro resaq lejn il-kultura Maltija. Għalih, l-għarfien veru jitwieled mill-umiltà, mill-kapaċità li wieħed jitneżża' mill-formalitajiet żejda u jagħti lok għall-awtentiċità tal-bniedem u tal-kultura li jġorr miegħu. Coleiro dejjem wera li r-riċerkatur ma jistax jibqa' spettatur distakkat, irid jidħol fil-karattru tal-persuna li jkun qed jiltaqa' magħha, jifhem il-lingwa tagħha, il-ħajja tagħha u r-ritmu li jifforma l-esperjenza tagħha. Hekk biss jista' jersaq lejn il-verità kulturali li jiddokumenta, verità li tgħix fil-mument, mhux wara l-iskrivanija. Għalhekk, il-konverżazzjoniet tiegħu mal-għannejja u mal-informanti tiegħu kienu dejjem ħajjin u spontanjament awtentiċi għax ma kinux f'ambjenti formali, iżda fil-qalba tal-ħajja li tkun qed tiġi rrakontata, fost id-drawwiet, il-ħsejjes u l-ispazji li minnhom tixref il-kultura stess. F'dan is-sens, il-ħidma ta' Coleiro mhijiex biss ġabra ta' materjal folkloristiku, iżda atti ta' komunikazzjoni bejn il-ħajja u l-istudju, bejn il-kelma u l-esperjenza. Meta nħarsu lejn ix-xogħlijiet u l-kisbiet tiegħu, fost oħrajn fl-edukazzjoni, fit-turiżmu, fix-xandir, fil-moviment qawmil letterarju, fl-Akkademja tal-Malti, fil-pubblikazzjonijiet, il-Midalja Mistħoqqa ta' Ġieħ ir-Repubblika. Ma nistgħux nirriduċuhom għal lista ta' fatti. Dawn huma kapitli ta' storja kulturali li fihom riċerkatur wieħed wera kif il-Malti u l-kultura popolari jistgħu jintużaw biex jinbena pont bejn ir-riċerka u l-ħajja. bejn l-għerf tal-kotba u l-għerf tat-triq. Il-kontribut ta' Coleiro jibqa' imprezzabbli u ta' valur fundamentali għall-wirt kulturali tagħna. Il-ħidma tiegħu tfakkarna f'verità li spiss tintesa, li l-professjonalità u l-umanità mhumiex forzi opposti, iżda pilastri komplimentari li meta jingħaqdu jagħtu awtorità morali lir-riċerka u kredibilità lill-għarfien. Dan il-bilanċ fin bejn ir-rigorożità xjentifika u l-kapaċità li jsir parti mill-komunità riċerkata, mill-għannejja, mill-informanti u minn kull min iħaddan il-kelma popolari, għamlu lil Coleiro hu stess mera tal-kultura tagħna. Permezz tiegħu il-kultura Maltija tberħet lil hinn mill-konfini nazzjonali tagħha, kisbet vuċi, rikonoxximent u rispett fil-kuntest internazzjonali, u ġiet ippreżentata bħala espressjoni ta' ħsieb u rikkezza kulturali. Coleiro ma rrappreżentax biss lill-Maltin. Fetaħ tieqa fuq il-poplu tagħna u wera li Malta hi art ta' patrimonju kulturali, ta' memorja li tgħix u ta' kelma li tibni identità. Fl-aħħar nett, bħala komunità akkademika u kulturali, nibqgħu nagħtu ġieħ lil min bħal Charles Coleiro għażel li jisma' qabel ma jitkellem, li jgħix qabel ma jitkellem, u li jħalli l-vuċi tan-nies tinstema' fil-paġna u fuq il-mezzi tax-xandir b'dinjità. Jalla l-eżempju tiegħu jkompli jispirana biex inżommu miftuħa t-triq doppja bejn l-istudju u l-ħajja, bejn is-sengħa tat-tagħrif u d-drawwiet, il-kelma tan-nies. Jalla l-ħeġġa, ir-reqqa u s-sens ta' rispett lejn il-kultura Maltija li dejjem ħadem għaliha Charles Coleiro jibqgħu jitnisslu fil-qalb tar-riċerkaturi ta' llum u ta' għada sabiex il-kultura Maltija tibqa' tgħix mhux biss fil-kotba imma fil-vuċi, fil-ħsieb u fil-ħajja tan-nies. Grazzi Sur Charles Coleiro għall-ħidma kollha tiegħek u għall-wirt ħaj li ħallejtilna. Grazzi lilkom preżenti.

Għodwa tal-Għid Hawnhekk, fejn il-maqdes idellel xbijietu fil-wesgħa tal-misraħ imgħoddi b'kull ġrajja, dalgħodu n-nies ġejja fuq fommha tbissima tal-Għid f'dir-rebbiegħa imfawra bil-ħajja. U l-ferħ ta' dil-għodwa jinxtered mal-folla li ħarġet minn djarha biex twassal dis-sliema ma' ħutna ta' barra li bħalna jħobbuha. Jgħożżuha dil-barka ta' paċi dejjiema. F'dal-Għid tal-Qalbieni li rebaħ il-qabar, fil-għors ta' dil-festa ta' ilħna u lwien, hemm jiddi dawl l-isbaħ tal-għodwa Maltija li deħel fil-ħwienet, fid-djar, kullimkien. Fil-briju taż-żgħażagħ, bil-marċ u t-tiżjin, m'hemmx isbaħ mill-festi li jagħmlu l-Maltin.
President, Akademija tal-Malti, membri tal-Komitat, ħbib tiegħi, kollegi, kittieba, poeti, u daw kollha li jagħmel Malta Maltija. L-ewwel nett inħossni emozzjonat. Tela' jduni mgħolla s-sema, qed nipprova nżomm saqajja mal-art. Dħaltu f'ħafna karattri li forsi ma kinux magħrufa minnkom. Jiena ħadt pjaċir nerġa' nirrevedi l-ħajja tiegħi, x'insejtx ħafna minn x'għamilt u m'għamiltx. Għaddejt minn ħafna fażijiet. U mort ħafna postijiet imma sieqi reġgħet ġiet Malta. Ma stajtx ninfired minn Malta anke meta kelli opportunitajiet kbar meta kont l-Awstralja u l-Ingilterra. Jien kont fil-fatt ħabib ma' xi ħadd tal tal-films ried jagħmilni tellagħni 'l fuq u għedtlu pajjiżi Malta. Inħoss illi dak kollu li ntqal illejla Kixif li ħafna mill-karattru tiegħi. Ma jfissirx li jien perfett, għandi d-difetti tiegħi wkoll. Però dak li hu perfett, dak li hu tajjeb. Jiena nixtieq ninqeda b'din l-okkażjoni. L-ewwel nett nirringrazzja l-ġenituri tiegħi li tellgħuni u rabbewni Malti kif għandu nkun. Inħobb il-Malta tagħna, inħobb dak li hu sabiħ. Illum il-ġurnata l-ġenituri tiegħi ma għadhomx magħna, għad għandi oħti però ma setgħetx tkun hawnhekk u għandi ħuti wkoll l-Ingilterra. Però il-Bambin ipprovdieli lin-neputijiet tiegħi, proneputijiet li qed ikunu miegħi l-ħin kollu u jtuni l-gwida li nxtaqt jien. Kieku ma kinux huma, kieku jiena forsi kont insib ruħi żarmat. Grazzi Marcel, grazzi Teresa, grazzi d-deputiet l-oħra li qegħdin hawnhekk li jieħdu ħsieb. Ma nixtieqx intawwal, nixtieq ningrazzja lilkom li apprezzajtu wkoll ix-xi ħaġa li għamilt, kontribut li fuq kollox kull wieħed, kull Malti, kull Maltija għandu jħoss dak il-fervur, dik il-ħeġġa illi din Malta tagħna inkomplu nħarsuha Middenin biex ngħidu hekk ta' xi wħud li jħossu ruħhom mhumiex Maltin. Dispjaċini ngħid jien. Il-Malti grazzi għall-Akkademja, grazzi għal l-għaqdiet l-oħra qed jaħdmu mal-Malti fosthom ma nistax ninsa l-Moviment Qawmien Letterarju li provajna nqajmu tassew lill-Malta tagħna. U grazzi lilkom li tajtuna l-appoġġ u fhimtu wkoll Illi dak kollu li għamilt jien ma għamiltux waħdi. Għamiltu magħkom, sibt il-korrespondenza, sibt il-kuntatti magħkom, u l-poplu tagħna għandna nibqgħu nqisuh bħala ġens illi ta karatteristika lil din daqsxejn ta' gżira li aħna nsejħulha Malta. Grazzi ħafna.
Għeżież membri tal-Akkademja tal-Malti, mistednin distinti. Ninsab kuntenta nilqagħkom fil-Palazz ta' San Anton għal din is-serata speċjali li fiha l-Akkademja tal-Malti qed tonora persuna li ddedikat ħajjitha għall-ġid tal-lingwa tagħna. Hekk kif l-Akkademja tal-Malti din is-sena qed tfakkar il-105 sena mit-twaqqif tagħha, Nixtieq nifraħ lil Dr. Sergio Grech, il-President il-ġdid tal-Akkademja tal-Malti, u nirringrazzja lis-Sur Joe Borg tal-ħidma tiegħu fl-istess Akkademja tul l-aħħar erba' snin. Il-missjoni ewlenija tal-Akkademja dejjem kienet li ssaħħaħ u tħares l-użu korrett tal-Malti. Il-ħidma tal-Akkademja, speċjalment fi żminijiet li ma kenux joħolmu l-preżenza tat-teknoloġija, kienet tiġi kkomunikata lin-nies permezz tal-pubblikazzjoni annwali Il-Malti, li din is-sena jagħlaq proprju mitt sena mill-ewwel edizzjoni tiegħu. Sa mill-bidu, l-Akkademja kienet strumentali fit-tisħiħ tar-riċerka u d-djalogu dwar il-lingwa tagħna, f'epoka meta l-Malti kien meqjus bħala inferjuri meta mqabbel ma' lingwi oħra. L-insegwiment li l-Malti jsir lingwa uffiċjali għall-edukazzjoni, għall-amministrazzjoni u għal-letteratura kienet sfida kbira li iżda għaliha l-Akkademja żviluppat ortografija uniformi, ippubblikat linji gwida tal-grammatika, ħadmet biex il-lingwa tinżamm ħajja fil-letteratura u aktar riċenti fil-midja. Illum, Il-midja soċjali u t-teknoloġija moderna qed iġibu sfidi ġodda għall-korrettezza u l-istabilità tal-lingwa. Għalhekk l-Akkademja qed taħdem biex tippromwovi l-użu tajjeb tal-Malti fl-iskejjel, fil-midja u fl-amministrazzjoni. Apparti dan, permezz tal-koordinazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, L-Akkademja tat kontribut għat-tagħlim tal-Malti fil-livelli differenti tal-edukazzjoni u għenet biex jiġu riveduti testi u materjali ta' tagħlim skont l-istandard lingwistiku approvat. Il-Malti huwa lingwa rikka b'bażi Semitika Għarbija li ddakkret minn għejun Rumanzi u mill-Ingliż. u l-għodda ewlenija li jikkomunikaw biha l-parti l-kbira tal-Maltin u l-Għawdxin. Madankollu, il-preferenza tal-użu tal-Ingliż, l-aktar fost iż-żgħażagħ, u d-dipendenza fuq ħaddiema barranin li ma jitkellmux bil-Malti qed toħloq sfida ġdida. Huwa għalhekk li rridu naħdmu flimkien biex il-lingwa tagħna tibqa' ħajja u fuq kollox korretta billi jkunu stabbiliti ċerti regoli konsistenti biex jiġi integrat kliem ġdid minn lingwi oħra u minn setturi diversi, dan apparti l-iskrutinju kontinwu sabiex il-Malti jibqa' użat korrettament. Huwa dmirna li flimkien mal-ħidma tal-Akkademja tal-Malti nkomplu nġeddu l-lingwa tagħna biex tibqa' relevanti u tintuża b'mod fluwenti u korrett. F'dan il-kuntest, L-Akkademja qed tkompli tqajjem kuxjenza dwar il-valur tal-lingwa tagħna u dwar kif għandna nużawha b'rispett u preċiżjoni. Huwa għalhekk li l-Akkademja qed taħdem b'mod attiv biex tqajjem kuxjenza fil-midja, fl-amministrazzjoni pubblika u fis-settur privat dwar l-importanza ta' Malti korrett u adattat għall-kuntest billi tagħti pariri u rakkomandazzjonijiet stilistiċi. Bħala parti minn din il-missjoni, ħdax-il sena ilu, l-Akkademja bdiet tirrikonoxxi lil dawk li ħadmu biex il-lingwa Maltija tissaħħaħ u tiġġedded. Ir-rikonoxximent tal-lum jagħti ġieħ lil Sur Charles Coleiro, personaġġ li lkoll kemm aħna nafu min hu u xi jsarraf. Sa mis-snin ħamsin, Coleiro kien magħruf għall-kontribut tiegħu fil-letteratura Maltija u bħala il-poeta tal-Madonna tal-Karmnu. Ippubblika żewġ kotba ta' poeżiji, Mirja ta' Qalbi fl-1965 u Janus Miljard fl-2004. Kien il-fundatur u l-ewwel President tal-Moviment Qawmien Letterarju fl-1967, liema moviment ta spinta ġdida lil-letteratura Maltija. Dan il-moviment ġab miegħu bidla sħiħa fl-istruttura, fit-tematika u fl-istilistika tal-poeżija, proża u drama Maltija. Iżda lil hinn minn dan kollu, is-Surkoleiro kien strumentali wkoll biex jippromwovi l-identità tagħna l-Maltin manifestata bit-tradizzjonijiet u l-kultura unika tagħna. Bħala sostenitur ta' dak kollu li għamilna Maltin, Charles Coleiro ta kontribut enormi fl-istudju tal-għana u l-folklor Malti, fejn tispikka l-ħidma professjonali tiegħu kemm bħala għalliem kif ukoll bħala uffiċjal għoli fil-qasam turistiku. Dan għamlu wkoll fuq ix-xandir meta ppreżenta sensiliet bħal Wirt Artna u Mill-Pjezza sat-Suntier. Tabilħaqq, il-ħidma tiegħu tfakkarna li ma nistgħux nifirdu lsienna mill-kultura tagħna. Bil-kitba u x-xandir tiegħu, Charles Coleiro saħħaħ l-argument favur l-użu tal-Malti bħala espressjoni ħajja tal-identità tagħna. Il-ħidma tas-Sur Coleiro favur il-Malti hija mudell li fuqu għandna nibnu l-futur tal-lingwa tagħna, Hekk kif għaxar snin ilu, l-Istat Malti rrikonoxxa l-ħidma tas-Sur Charles Coleiro bl-għoti tal-Midalja tal-Qadi tar-Repubblika, illum l-Akkademja qed iġġedded ir-rikonoxximent u qed tirrikonoxxi l-legat tiegħu mill-aspett letterarju u kulturali. Nittama li l-eżempju ta' Sur Coleiro jkompli jixpruna mhux biss ir-rikonoxximent u l-apprezzament, iżda wkoll l-importanza tal-ħidma favur ilsien art twelidna. B'ħidmet nies bħas-Sur Coleiro, art twelidna u l-kultura tagħha jkomplu jistanew mal-milja taż-żmien. Minn qalbi nerġa' nirringrazzja lill-Akkademja tal-Malti għall-ħidma tagħha favur lingwa Maltija soda, imsaħħa u mġedda.